Man kubidi eni kadi nikang an apenyo koni abi oyo lok aloka producer ento kubidi pud atiyo ni rit ti lok ki wer. Icako wer ni mwaka mene? Ok aa omera an acako wer na kong dong aket acako wer con inge wer doyo ikom dano wa ma atye i P two onongo an aye agoyo min bass ma adwoyo i ot lega onongo atidi marac. ma ingeyo con cani dano onongo lokke kor kibod lokke kor ngo kor system me ot lega ni onongo pe yes so an onongo dong atye ma pira tek area eni ma konyo pe pien an aye alubo me en base imanyo ni ka dong ineno ca me gine ni an nongo dong acito ayito i but me en base dong me en base onongo kiyubo madit bene ci nongo macalo ni itidi pii ituwu gini dong inwet anweta i bute ka dong alubo dong Ka ilubo maber, ka ogudo cwiny ngete moni miya aryo gi miya adek gini, a dugo kwena nongo gang. Okay. Ineno Mo cel madit. Madit ni kar cano ma pe pe. Ah, ah. Ci werna acako mere dongo kwede en nong con pien i kare eno wer kira around uh, 92 1992 ge 93 94 a ono da goyo uh, men base adungo i ot lega neno then uh, ma o i P5 P6 onongo dong an apwonyo cukul ma akwana iye onongo apwonyo instrumental composition mo goco calo got adungi, rigirigigi, lukemegi ma obedo mwaka alip aryo ki angwen gi kenyo. Ya then i mwaka alip aryo ki abic onongo atye i P7 ka wiya po an aye apwonyo instrumental i cukul ma akwana iye. Ento ka dong wacito i pyem an abedo ka goyo xylophone. Mwonya music, music ocako dongo i koma con tutwal. Wan obedo acakki me cito i pyem i National Theatre i Kampala. And i kare eno ma wa oo mere bene dok pe obedo yot. Ingeyo kwan ma obedo i Northern kany lweny obedo ka yelo ne. Ci ma dong wa oo Kampala kuca, jo ma kuca gitemo ni gibimak wat kwedwa, gilwongo wa ni mucoli. Gitemo ni gibimak wat kwedwa. Omera dano ipiko ci ijako dye manna ma lem munu.

So pe obedo yot oyele wa tutwal but uh, wapwod Lubanga ni wayelle kwedgi onongo dong is what not come go when in onongo wagito wagwenyo gire ento kupu wek ibok lok gin utimme Dong tek. omera ki labongo tek maraya Oh. ineno we Oh. so oyelo wa en wene ocako dongo kumeno but maber ne dong ocake i kare ma ah, onongo dong atye lapwony acako pwonyo wer ki i mama kef mo i mwaka me alip aryo ki abongwen ka par Okay. Atimo instrumental maber, mm. i level maber bene. Oh. Ci dong ma acel i South Sudan, werna maber ocakke ki kenyo. Mm. Mono i mwaka ma alip aryo ka apar aryo. Mm. Acako wer ki skul ma gilwongo ni St. Thomas mm. i Gudele West. Mm. Watimo wer mo ma giwaco ni uh, kong wakwo actually wakwo timo wer ma boro skul. Mm.

Aci pi ruk pa akwena macalo lapwony. Eh, pien Aci- gine ka icito ka ma tok tye maber iye.
Ot ye. Ot ye. Ya. Eh, eh. Ci ba cero kunu, werwa ma acel watingo wer ma waco ni ah, we need peace in South Sudan. Obedo wer ma the whole country ka iwinyo Ibed iparo dok ikumu pi lutino pien ka ineno citwecon ma lutino tye iye, citwecon pa South Sudan i kare ma eno ni ma nongo piny pe tye maber botgi, ci weko obedo maber inge wer ma eno ni watimo wer ma waco Stop Domestic Violence, Kuku Kuku ma i Ot aye gin arac. pa kukukuku me ot kel i kom lutino. An wee en ni organization mapol calo Save the Children, UNICEF gumaro gubedo atic ki i skulwa wek okony actually okony but yubgi mukene ma tye i lok kom lutino. Mono ki ka ma wer ocako iye but cako wer adong pire kena macalo an lawer gospel acako i mwaka alip aryo ki apar abic ma atimo wer acel ma waco ni Sabita e. An aligu cabitae i cim to Yecua. Mono dok kor tyen lokke ngo? Anongo larema ma nyinge Yecu Kricito.
Ya, en aye werna me acel. Mono cabitae ni ngo na nga? Arabic.
Me alwonga ber.
Gin ka i kwiya tyeko iye ni. Eh, ya.
Ci ma atimo cabitae maber, awok be gire maber, atimo maber. Then dong. I nge acako picking interest ne kara, aromo wero wer ma pwonyo ngo? Epwonyo dano, ma cwako cwiny dano, ma miyo olo kero i cwiny dano, ma giilo deyo bot Lubanga, ma miyo deyo bot Lubanga. Ci dong a amedde ki wer. But ma amedde ki wer, lawote mo acel ma dong a walego ni Lubanga wek timwa oywe kuc, en aye i mwaka okato ni dwe ma abiro nyo dwe pyeraryo waryo, en onongo accident ki moyo, moyo delayed man tani,
ya me ad Life Avenue Stars onongo dong tye calo omera, tye calo larema, tye calo lawote ma wakwo kacel. En aye o mentoring an i production, en oweko tyena atye producer. Wabedo maber ci ki gum marac nongo lacwec oyubo kumeno. Moe kita wer nongo ocakke kwede. Then dong ma otimo maber loyo en aye I mwaka alip aryo ki apar abongwen ma ineno lokdon ocakke acaka i pwodoni, awero wer mo acel ma waco ni Atye ki Gen i Kwona. Man wer-ri.
Wer ni en nen calo moni ma amarre ko. En kikome.
Ke miya akapelle ko. Tye ki gen i kwona ojone Tye ki gen i kwona oh, Kadi lobo ocaya Kadi lobo oweka, kadi lobo ocaya, lonyo ma Rwot omini in iloko odoko me cayo dano, omera. Gum ma Rwot omini in iloko odoko me nyero lucan, aa, kare bibino ma lonyo bigik atura, ci can bipot i komi.
Odoko lit oo wabidwogo inge ka me col break kobedi. Ber tutwal ajoli me dwogo ki i commercial break ma wacito iye manonok. Latic pa Lubanga dong latic pa Lubanga. Man pe amito apwolwu. Nyero pud wuwero wer manonok kot i pwa i ngom manaka kot pe gulu kot tutugi ony kobedi ka itye winyo i background ma megwa. Got otugo idonyo cut. Latic ca Lubanga in dong kare in in itye ki gin mo kare ada ma Lubanga omiyo boti. Omera tic pa Lubanga ma dok kong kwone omene tiyo ka icake. En lok duge ma iloko ni tye iye kero. Lok ma iloko tye iye power. Ma dok kong miti ko dok ko itik ci ai cene ka kwan ko itim ngo. Ke iwac gin mo i kom lakwed TV ko bedo pien atye ka mito gin mabeco be dong aniang in kare
ape profet.
Apwoyo tutwal, apwoyo. Yes, ibedo ka temo wot kedwa i kit ma in ibedo ka cako ki wer ma megi. Bene tito botwa wa lapeny moni ma bene onongo an atamo ni gwoko nya abipenyo in iye. Ento ki kom maber nyo gwoko nyo dong bene pe dong abalo wa cawa bene me penyone. Pien ni macalo in ikomi bene tuk itiro ne wa bota ngat mupiyo cwinyi i wer eyo ki dong mukonyo in bene i kit me lok me ngeyo production. An amito apwoyi twatwal iye ka kenyo ki dong en bene omera Amanta ni kit ma ceng jwi ki waco kwede Lubanga omedde me keto tipo ma mege. i kwo maber. An apwoyo. Ah, kodi ka dong ingeyo en kodi e, e, moo en wang en nongo moo gamo maber calo migili eni bajal. Laco man koni dano bipenyo wa e nyeri pud tye nining do kenyo e dong lumako tye kabedo kabedo pong kenyo tye kabedo mono kiwayo wiya nono ni.
Omera ya neno koma maber. Nongo ngat ma yubo dek maber, acamo maber, ka adok-ga abedo ki yomcwiny. Inongo tye? Pien Lubanga owaco ni, 'Bin bota kit ma itye kwede. An abino bot Lubanga ma onongo dong atye en kit ma atye kede kwede-ni. Ya, lagwok, an tye ki gang. Lubanga pe dong omiyo mot. Watye ki latin acel. ma dong tye mwaka aye abongwen ineno koo naka ipenyo lapeny mogo aa ku an bene opaa pe donyo madip tutwal ka kenyo dye tito ma bedo oromo ma bene an amito apwo iye in ci dong ber nongo amito atii ki kare eni me ciko in ma itye ka nenowa kenyo ma gwoko nyo itam ni nyeri pud tye wiye twolo Bed ki woro dong ka kenyo ineno be. Won gang dong won gang. Yes. Angeyo ni i kar mukato angec kwo obedo tek adada. Hmm? Lok me eh, two en mubino korona gi eni ni kwo po obedo yot tutwal bot pol dano. In iyeco nining? Ah, omera wacci ni, macalo lawer ah, Acwili waco ni, pe guro tong gwenoni i kikapo acel. Man tyen lokke tye ni ngo? Tyen lokke tye ni, gin mo keken ma itimo pe iketo wii i kakare acel, pien ka otyer ki kuca, nongo dong otyer weng. Ma i kare me lockdown, tong gweno pa luwer, toyi gweni pa luwer, luwer mego oketo i baket acel-li, polle otyer weng, pien biacara obedo pe. Ento apwoyo Lubanga ni Okonyo luwer mukene oweko luwer ocako pwonyo timo gin onongo pe gitimo. Ka wa abol labolle. I dye lockdown ni kong anongo omera legend Allan Smokie ci owaco, Aa TGV tye awa tye maber. Awaco omera, Korona oweko apwonyo gin mo ma pud dong pe angeyo. Ci apenye ni gire ngo? Ni korona oweko an kara apwonyo ni cene ma anongo manok aromo timo investment mo matino tino can. Ci apenyo ni ngo? Wek inen. Acwalo cel mo ma latir keken ni gipur boo. Cene mo matir adada ma an anongo mere tira calo lawil mere dong pe dong iwek alwong mere lawil mere jami mogo matino tino. Ento ki kuca otimo tic madit ma nyuto ka wan luwe cene ma inongo manok-ki icwalo ocito puro pur, icwalo ocito pito lee, Icwalo ocito timo tic ma olo ka in pe inongo kikany, icito ikwanyo gikuca. Ineno? Ah, awanyo mere pa Alan Smoky ni bor keken, but inge kadi wa i bor rom aroma ni i imoko temi ka timo gin inongo ni iromo keto iye ngo? Cente. Iromo ketone i pito lee mogo, inongo limiya acel, Iwilo dyela acel kene ma alip pyerabiya ki cente aboro. Dwe acel dok inongo alip miya aryo. Iwilo opego matino tino ma alip pyerangwen pyerangwen, icokogi angwen ki cente aboro gicaro. Nao in ka pud dong coo pe, igoyo cim kwiya, ojone ko cat dyela acel-le, aye kong ineko cwalo jami nitek kany mo dok. Ineno? Muu keto wic i kikabu mapol wek okonye. Ci aneno kare me lockdown ada. En aye kare ma awero kadi atye ki gen. Jami obedo tek, gin acamo pe, gin atimo pe, ka wot bene pe, wa ngat ma myero ibok kwede lok bene pe, pien ejwoko limeo. Pien ka in ilima, oleka icuko cwinya, iwacca kite tye kek kunnu. Ento an angeyo ni aye dong nongo atye marac loya, pien ngat ma bino acuko cwinya pe. Ento apwoyo Lubanga ni oweka apwonyo timo jami mapol. Ci awero wer ni. wek ocok cwiny dano i te kare ma dano tye iye. Ki bene omyero owaci ki luwer ni, Watemme wunu matek me tiyo gin mo ma diko i maca kadi ka in pe inongo pud odongo i lobo. Pien, ok, wer ma in iwero mere orait dong dongi i lobo tye mono, ento tim gin mo ma olo dong calo foundation ma megi ma nongo olo. Ka ngat mo oneno ci wiye dong po ni, 'Oo, man gin ada! Oo, man gin ada onongo neno timo gini, ka onongo tye kong onongo okato kanyo. Aa, man gin ada! Ineno wek? Ci weko jamine bedo yot. Pien ka in imito ni dano okonyi, in kong bene itemme me ngo? Me tute ki tute piri keni. Ka ngat mo pe tye ka loko ni an pe amito kony ba, amito mere kony pien cing acel pe yabo dero. I music industry ma watye iye-ni, wamito wakony lutino paco. Ikonyo gini ni? ikonyogi i yo me konyo kadi lwonge mine tam keken pien cawa mogo luwer bedo i condition mogo ma in ineno lukin gange dong boko an pol kare amaro winyo ne aa gin onongo ka lawer bedo kuman wa aa ojone atoma dong obedo dong ineno wee ento in ma peya iboko aboka ka ikonyo lawer ni ilwongo ci iwacce tam moni eno ma ingeyo ni romo loko te kare pa lawer ni pe dong obedo ber Ma nyuto eno ni bene en ineno gwoko nyo romo bedo yo acel ma nongo wan bene dano luwe ma nongo gitye inge kubin ini we nying luwe oballe matek adada lok me jae lok me kongo lok me gwoko mon ku lok me bedo ki co ku ineno lok nying oballe tutwal itam ni eno ni kit tam ma in itye ka mini bene en yo acel ma gwok onyo kiromo yubo ki nying luwe kakare an

Mit ma konye pe, but kit iwoto kede onyo karakta ne pe tye ka mito rwate ki lok ma in iloko ki dano.